Aýyl we AIDS barada. Aýyl, adamyň immun ýetmezçilik wirusy. Aýyl diýlende wirus düşünilýär. Wirus başga organizmleriň öýjükleriniň içinde ýaşap köpelýän ownuk parazitlerdir. Immun ýetmezçiligi, bedeniň özüni gorap bilýän güýjüniň gowşamagy ýa-da zeper ýetmegi. Bu wirus diňe adam bedeninde ýaşap bilýär. Aýyl ýokanjy adamda uzak dowam edýän ýa-da ömürlik dowam edýän kesel döredýär. Eger antiretrowirus bejergisi ulanylmasa, bu keseliň soňy ölüme getirýär. Keseliň iň soňky tapgyryna AIDS diýilýär. AIDS, adamyň immun ýetmezçiliginiň döredýän sindromydyr. Aýyw ýokanjy diňe bedeniň käbir suwuklyklarynda ýaşap bilýär, ganda, tohum suwuklygy, aýal jyns agzalarynyň suwuklygy ene süýdünde. Adam bedeninden çykandan soň aýyw ýokanjy çalt ýok bolýar. Esasan hem güneş şöhlesi, ýylylyk, dezinfeksiýa serişdeleri we guraklyk wirusy öldürýär. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda alymlar wirusy diňe gan, tohum suwuklygy, aýal jyns agzalarynyň suwuklygy we ene süýdi arkaly geçýändigini subut etdiler. Ýokmagyň esasy ýollary. Gan arkaly. Arassalanmadyk enjamlaryň ulanylmagy, gan geçirme, organ göçürme, başga adamlaryň şahsy zatlaryny ulanmak. Jyns gatnaşyk arkaly. Goragsyz we bitertip gatnaşyk. Eneden çaga, göwrelilikde, çaga doglanynda ýa-da süýt emdirende. Aýy ýokanjy şu ýagdaýlarda ýokmaýa, tüýkülik, der we ýaş arkaly. Eliňi gysmakda, egin-eşikde ýa-da süpürgiç, polotense, arkaly. Howuzda ýa-da hammamda, gündelik aragatnaşykda. Immun ulgam üç esasy öýjükden düzülýär. T limfositler, zyýanly mikroblary tanap beýlekilere habar berýär. B limfositler, garşylyk öndürýärler. Öýjük öldürijiler ýokanç öýjükleri ýok edýärler. AIV ýokanç ilkinji nobatda T limfositleri ýok edýär. Şonuň üçin immun ulgam gowşap, bedeniň ýönekeý kesellere-de garşy durup bilmezligi ýüze çykýar, mysal üçin, öýken sowuklamasy, inçe kesel, howply täze döreme, deri we wenerologiýa keseller we başga-da keseller. AIV ýokanjy gandan geçirilýän testler bilen anyklanylýar. Bu testler wirusy, onuň genetiki maglumatlaryny, antigenlerini ýa-da antitellerini tapýar. Munuň üçin IFA, immun ferment derňewi, PCR, polimeraz zynjyr reaksiýasy, ekspress analiz we immunoblot usullary ulanylýar. AIV ýokanjyndan goranmak üçin birnäçe düzgün bar. Sanjym arkaly derman serişdelerini ulanmaň. Eger bu mümkin däl bolsa, onda diňe bir gezeklik şpris ulanyň. Lukmançylykda, Kosmetikada we manikýurda diňe arassa enjamlary ulanyň. Jyns gatnaşyklarynda hemişe goranyş serişdesini, prezerwatiw ulanyň. AIV ýokanjy antiretrowirus derman serişdeleriniň kömegi bilen bejerilýär. Bu dermanlar wirusy dolulygyna ýok etmeýär, ýöne onuň köpelmeginiň we immun ulgamyny dolulygyny ýykmagynyň öňüni alýar. Dermanlaryň dürli toparlary bar. Käbirleri wirusyň öýjüge girmeginiň öňüni alýar. Käbirleri T limfositleriň DNK üýtgemeginiň öňüni alýar. Käbirleri täze wiruslaryň ýygnalylmagyna päsgel berýär. Şonuň üçin bejergi adatça üç-dört derman kombinasiýasyndan ybarat bolýar. AIW ýokanjyny anyklamak üçin barlaglar gizlilik şertlerinde geçirilýär. Barlagdan geçýän adamyň şahsyýetini tassyklaýan resminamalar soralmaýar we şahsy maglumatlary aýan edilmeýär. Aýyw ýokanjyny anyklamak üçin barlagdan geçendiginiň we onuň netijeleriniň hem gizlin saklanylmagyna kepil geçilýär. Aýyw ýokanjy boýunça mugt we gizlin test tabşyrmak. Maslahat almak üçin Türkmenistanda AIDS-iň öňüni alyş merkezlerine ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäheri, Çoganly, Oraz Annaýew köçesiniň ýetmiş dokuzynjy jaý. Milli AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgisi ýetmiş üç togsan bir on iki, Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Gurbansoltan eje köçesiniň kyrk altynjy jaý. Lebap welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgisi sekiz dört ýüz ýigrimi iki üç altmyş üç ýigrimi dokuz, Daşoguz welaýaty. Daşoguz şäheri, Garaşsyzlygyň on ýyllygy köçesiniň üçünji jaýy, Daşoguz welaýatynyň AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgisi, sekiz üç ýüz ýigrimi iki, dokuz ýigrimi üç, elli bir, Mary welaýaty, Mary şäheri, Hangala köçesiniň onunjy jaýy, Mary welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgileri, sekiz bäş ýüz ýigrimi iki, dokuz ýigrimi üç, elli bir, sekiz bäş ýüz ýigrimi iki, bäş on ýedi, ýigrimi bir, Ahal welaýaty. Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrabynyň Ýeňiş seýilgäh köçesiniň onunjy jaýy. Ahal welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgileri, ýigrimi bäş, elli bir, nol alty, ýigrimi bäş, elli bir, nol ýedi. Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, bir ýüz otuz üçünji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Sarman bagşy köçesiniň kyrk birinji jaýy. Balkan welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkezi, telefon belgisi, sekiz, iki ýüz kyrk üç, üç, nol bir, togsan alty.